Mawṭaw, betthli mawṭaw, mawṭaw taktak upa zong nih cit khawhmi, ngakchia zong nih cit khawhmi. Betthli hi chas khawh pengmi a si. Ka han betthli pazeizat paoh chiah khawh. Betthli phunphun. Na duh ahcun engine zong ser khawh a si. Atu lawlaw a si ahcun betthli mawṭaw.

A donghnak bik i ka sermi uh, Laikhal Products in ka sermi si Laimi i sermi Betty. Betty Motor, motor tatak zong ser ko si engine zong. I uh, a serning tu khan ne ka um, thaten ka langtar te lai tu cu review ku tu anak asi Tucu a mak taktakmi battery motor vun zoh hna lai. Hihi keimah nih ka sermi si battery motor si. Hi mei hi upa zong nih ngakchia zong nih cit khawhmi a si. Cun kaa hen steering aa mer kho dih. Okay, mah dih hnu ah zei dih si ti cun battery.

liva na thlah cun dir lai remove control zong na ngah ok cun a thutden hi ka hen fak e ejet tuah fawi mi te si a tlu kho lo tin lawmpal te spring pungsan in a lei mi si Hihi battery si. Battery hi atu lawlaw si cu chiahmi ka hman lai. A that khomi si. A taktak ahcun mihi lithium battery nganmi ka hman te lai. Mihi lithium battery nganmi ka hman ahcun saupi i cit khawh a si. Okay, sicun. Kaa hen. A brick zong bunh duh cun kaa hin bunh khawh si sinah tiah mitthi cu brick kha a hau lo. Cun kaa hen, ching cu kaa khen motor, kaa he mitthi seh, kaa he ṭhutnak hi kaa hen dawh ee miti khan duh le a niam deuh, sang deuh in Lam nai deuh lam hlat deuh agent i kutkhat in si sawr i tuah khawh a si. Khat ṭhutden agent tuahning si ahcun kaa hen, ka han i mongh lai mernak. Ok, a bit a brick kha a brick lo cun na ti si ahcun kaa hen a brick zong um. A brick hi Hmebrik pet hi kaan tin ka chiah lai. Hika hmebrik pet si. Kaan ka chiah lai i hika zawn a vei ti hin a ha hin. Cucun ka hin bunh si ko. A brick zong a ngah asinain bithi motor cu brick khauh lo caah khan. Okay, si ahcun

Sicun upa zong cit khawh a si, ngakchia zong cit khawh a si. Engine zong in tuah khawh a si. Tampi lai le sar a tampi ahcun engine in kan ser lai. Hihi Laimi nih a sermi. Laimi kutzung, Laikhal kutzung taktak cu hi a si. Lai kutchuak. Ok, innka ka on lai i, karat ka on lai i, ka vun i cit lai kem ani. Atu cu remote control ka hmang lai lo kem ani, ka vun i cit lai.

Laws pisen ah palo bia ṭhi lomi si. Bia ṭhi law bia ṭi kha a sannak caah hmanmi lawng si. Makhas i Laikhal kutzung timi cu hi si Laimi nih sermi si i seh zong in engine taktak zong ser khawh a si. Hika hin R ki chia cun reverb, D ki chia cun dry, P ki chia cun parking and then remove control zong in hmang khawh a si. Asinain tiin. Steering aa mer nak ding ahcun remote control hika hin motor pakhat chap hau. Asinain minung nih mongh mi cu steering hauh lo caah khan remote control lo in hman ding in ka tuah mi si. Okay. Um, na lungtlin ahcun like, subscribe in thazaang na ka pe ve. Okay, atu Last kan vun zoh hna la, ka video hi pakhat men edit zong ka tuah lo. Real life si, laikhal tech, laikhal production si. Uh, mi hi a tang pawl hi cu uh, signal piahnak laiui a tuk tek an si. Okay. Siang men la ti ti zoom. Laimi kutchuak, laikhal kutzung si. Laimi nih mah bantuk hi tampi survey tuah ve kan hau. Cu ruangah hi bantuk ka tuahmi cungah lungtling in si cun like, share, subscribe thazaang na ka pe ve. Laikhal production, Laikhal kutzung, Laimi nih chuahmi Laikhal kutzung si. Thank you for watching. Laikhal kut zong Laimi nih chuahmi mawṭaw, battery mawṭaw, mawṭaw taktak upa zong nih cit khawhmi, ngakchia zong nih cit khawhmi battery hi charge khawh pengmi si. Kaa hin battery pazeizat paoh chiah khawh. Battery phunphun na duh cun engine zong ser khawh si. Atu lawlaw si cun battery mawṭaw. Start, high speed, low speed, dry, parking, reverb, lever. Remove control, steering, eject khawhmi lawngte si. Okay, hihi ah keimah nih A donghnak bik i ka sermi uh, Laikhal Products in ka sermi si Laimi i sermi Betty. Betty Motor, motor tatak zong ser khawh si engine zong. I uh, a serning tu khan ya ka um, thaten ka langhtar te lai tu cu review ka tuahnak a si. Tucu review ka tuahnak si zaangfahnak tein hihi Battery Motor te hi subscribe selaw share a ka tuahpiak ve. Laimi nih sermi si. Tha bakmi, i cit bak khawhmi upa zong, ngakchia zong cit khawh taktakmi thil an si. Battery hi charge Zungzal khawh si. Ok. Zaangfahnak te mi he Laimi nih sermi si. Ah, laikhal production in a hnubik ka sermi si. Ka serning le tuah ding cu ne ka ka langhter te lai i ah, mahi hi ka production ah, project chungah ka khupmi cu si lo nan ruah lo pin ka lung a chuak i ka sermi si zaangfahnak tein mah ka video hi uh, sar rak bawm ve law mi tampi nih hmun ah seh betty motor laimi nih sermi uh, Upa zong ngakchia zong cit khawhmi mawṭaw taktak a si. A sarning zong fawite. Hihi cu zapi nih tuah khawh ciomi a si. Ok si cun kaa khen mawṭa in kalmi a si. Mah nak theihchap na duh ahcun pehtlaih khawh zong ka si. Thank you for watching.